E avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeli va chanele ya matimba ya manoro malangi youtube channel kombela mi subscribe hi ku chanele yi kota ku kula ku fana na tichanele tin'wana um la ku tatisa mhaka leya ya makhume hi ku ka episode leyi nga hundza or ka video leyi nga hundza ni vulavule hi makhume se lawa na yisa mahlweni mhaka leya makhume hi ku van'wani va tivutisa swivutiso swo hambanahambana ku i nga ku ni xiye swin'wana laha se ni la ku tatisa swin'wana leswi ni nga swi kuma hi ndlela ya makhume or hi mhaka ya makhume um na mhaka leyo mi kuma ku ku na n'wana ntsanana kwala mutini n'wana loyiwani a hi nge n'wana la nga na seven years to fourteen years. A ni ma swi tiva ku mindyangu a yi fani yi hambanahambane mi kuma ku ku na papa wa vabya kwalano a va ha koti na nchumu mi kuma ku n'wana loko a vuya exikolweni hi yena a fikaka a maker sure ku i ya le ndlwini a fika a va chelela mati i va hlamba a va nyika swakudya va dya na swi swa swin'wana leswi n'wana a nga ka a nga swi vula most vatswatsi ma swi twisisa mi kuma ku hi yena n'wana lontsongo a swi endlaku. van'wani va ta ku n'wana loyiwani i vone tingoma a ha ri ntsongo naswona leswiya swa nghenelela swinene ka timhaka ta makhomi hi ku n'wana luya wa ha ri ntsongo ku ri i a ya teka ndzhuti wa vuvabyi bya munhu nkulukumba la n'wi hundzaka hi malembe a n'wi tlhogomela as a nurse ku ri u tlhogomele munhu lonkulukumba a n'wi khoma kahle a n'wi endlela xin'wana na xin'wana ntirho lowu a wu fanele wu endliwa hi munhu loyi mi kuma ku munhu luya nkulukumba. en'we ni ta hi kuma swithomo ma ten to fifteen years ma swi twisisa van'wani va ta tivutisa swivutiso va ku okay leswi tinese tin'wani ti nga na vo ma twenty three twenty four a xibedhlele va tshungula vakhalabya na vakhegulu vona ke swi hambanile leswiya because lawani ni vulavula hi ku n'wana luya i tlela na munhu luya laha kamarini va wisa swin'we loko a vuya exikolweni a heta ku tsala ti-homework ende i fika a n'wi tlhogomela ku sukusela loko xikolo xi humile a hi nge xikolo xi hume hi four until ku ze ku ya ba until nampundzu mundzuku loko a suka i suka a endli sweswiya ni swi vulaka leswi ni nga ta ka ni nga swi vuli a swi humesela a yisa kwahalaya xiyindlwanini swo talatala. se na vana lavatsongo makhume ya va khoma se loko mo loko ku ri na vana lavatsongo hi vona va tshungula vanhu lavaya mi teka vanhu lava n'wana luya a ri ntsongo mi n'wi yisa ka tin'anga ta xintu or vanhu vo karhi or tikereke to karhi va fika va n'wi hlambisa va n'wi gabisa va n'wi clean a va right a va kahle. ma swi twisisa se na vanhu van'wani mi kuma ku i munhu wa xisati i tlhogomela hi n'wana wa yena wa nhwenyana tanihileswi ni nga vula malembe a ma pfumeli ku a tlhogomela mhana yena ni nesa mhana yena n'wana loyi mi kuma ku i hetelela a va na na stress mi kuma sweswo tshama a hleketa ngopfu a va na problem. ivi mi kuma ku loko mhani na yena va hundze emisaveni naswona se swi nyanya a va na xitirese a va na problem ivi mi kuma ku vakulukumba va ku swi la mi n'wi hlambisa mi n'wi susa ndzhuti luwa wa wa wa wa wa munhu luya because hi yena a tlhogomela munhu luya mi n'wi susa ndzhuti va ta n'wi teka va ya va ya n'wi hlambisa va n'wi endla sweswi va n'wi endlaka swona hi xintu na hi xikreste va n'wi basisa a basa i va kota ku vuyelela kahle ku fana na vana va lava na vana lavan'wana se vanhu va ka hina lexi ni xi kombelaka loko hi tiva ku a mutini ku na munhu wo karhi wa vabya a nga ha koti na nchumu i mi kuma ku mi kwala mutini wolowo ku na vana lavatsongo please n'wina maxaka va le kule na va le kusuhani famba mi ya mi ya tshama laha mutini luya mi pfuna n'wana luya n'wana luya a ya ku huheni ku fana na vana va van'wana a tlanga ku fana na vana loko a ri xikolweni a kota ku focus ku va n'wina mi salaku mi nesa munhu luya mi endla swi swo swi endliwaka until a ze a hola because makhume a swi talangi ku mi kuma ku loko ku ri ke ni i mukhegula or mhani wa tiyela or papa wo tiyela or mukhalabye wo tiyela a nesa munhu wa malembe yo ringana na mina mi kuma ku ma n'wi nghena a ma n'wi ngheni hi ndlela leyi because wa suka loko a hetini. I ta hlamusela ta vakhalabya kuloni va va i va n'wi endlela mimirhi ya xintu va n'wi endlela sweswi va swi endlaka ivi a hlamba a va kahle because i n'wana wa yena ku na swilo swo karhi leswi tirhisiwaka loko ni n'wi twa ku loyiwani i n'wana wa mina wa vabya ni fanele ni tshama na yena ni n'wi nurse ni n'wi sungula ni endla minhlolonhlolo leyi hinkwayo. ma swi vona a ni minkarhi man'wani swibedhlele swi le kule ende ku na mavabyi man'wani a ma ze ma lava xibedhlele munhu wa hola a ri kaya mi kuma wa ku mavabyi lama lava xintu or ma lava swi swa tikereke a lava yini ivi a tshunguleka kwala kaya a ze a hola se a hi tirhiseni vanhu lavakulukumba hi nga tirhisi vana lavatsongo ku va vona va nesetelaka vanhu lavaya a ni va ri loko i vabya i ta vona hi maxaka se a hi endleni tano loko munhu a vabya a hi voneni hi maxaka hi ya hi ya tlhogomela xaka ra hina. ku xaka ra hina ri kota ku hola mavona hi nga teki makhume hi chela vana lavatsongo mi kuma n'wana loyiwani mi kuma ku se loko a ri xikolweni luza na focus endla yini yini yini because of what ku na ndlela yo karhi nga nge swi swi nga n'wi nghenele e mi kuma tanihileswi ni nga vula ka video leyi nga hina malembe loko ma ta ivi a sungula ku pfimba milenge a pfimba nhloko a pfimba makhwiri se mi kuma ku swa tika ku ri a khoma hi vuvabyi lebyi bya vanhu vakulukumba. lava swi tivaka va ta ku ha swa ku i tshama a tshungula munhu nkulu ka yena a n'wi tlela na yena a kha a vabya a khohlola a endla na swilo swa swi endlaka loko ri xi nampundza yisa ku hala xiyindlwanini a n'wi tlakula yini yini ma swi twisisa se na mi kombela vanhu va ka hina makhume a ya na ku i na malembe mangani ya khoma ku susela ka vana lavatsongo until ku fika ka vanhu vakulukumba. se ka vanhu vakulukumba tanihileswi ni nga vula ni ku ya ya ya ya ngopfu ka loko u kuma ku i endle timhaka ta masangu na n'wansati loyi a nga zila or n'wana loyi a nga zila or i ye ya khamuraho na n'wansati loyi a nga lovela hi n'wana or hi nuna tin'hweti letiya ta ku basa ti nga se hela ma khoma nakona kwalano se na mi kombela vanhu va ka hina na ha ta la endla vulavisisi byin'wana ta mi tisela swo tala ka channel. Ni kombela mi subscribe ku channel yin'wana ni kola ku kula ku fana na channel tin'wana ha khensa ku va mi langute channel ya Matimba Emmanuel Maleku YouTube channel dankie.